hei hi ka u te in bul a nia an in bulah pawh hianin hei tian coffee hmun hi a zau tha ve tawk tak hi a awm a an in hnung lampang a nia an in hma lampang ah pawh sawtah kawngpui piahah sawn a awm teuh bawk a zingkar ah te hian sava te hi tian hei an in bulah hian thingkung a awm a thingkung ah te hian an rawn fu a kan en chiang ang. a va hla ve deuh hlek a ka zoom hi a tha vak lo a.

Tanglai vel hi an bazar a nia chawhma lampang zingkar lam zingkar atanga chawhma chhungah hi bazar ah hawng an hawng ve a sawbzi bazar chawhmeh bazar hi maw mahse la keini chu-- Inkhawm ban hnuah daih kan kal avangin hei chawhmeh vel te chu an lo seng hlawm ta a. a lawng in an ti tawp a thi thawk an siam ngai lo ngawt a va khi khawp in present bawk a hek a hi a ril kan lei bawk a a thi thun kan siam chawp dawn a ni hei thingpui huan a tam bawk a thingpui huhawm nge thingpui fe te bawra kg ina chi hrang hrang a hrawh dan in ka tin a hrawh dan in ka tin ti khuan. a hrawh dan in bawk in an zuar pan hnah te hei an bazar chu thil dang teh chiang pawh awm chuang lo a bazar hi lian lem lo a thil nei tur thil nei tur em em pawh kan nei chuang lo a kan en thuak kual thuak thuak a thil sial deuh hlek pawh awm chuang lo kan let leh nghal mai dawn a ni.

Hei scooter te awm a nih hi ta khilaiah scooter ah hian kan chuang dawn nia. a chungah pawh khian khi dawr chi hrang hrang thawmhnaw dawr thawmhnaw dawr te sam siamna te a awm a chung lampang khi chu kan chho lo ang naupang te kan hruai si a tihian. mi sawt lamah sawn chaw dawr chi hrang hrang a awm bawk a a chung lampang hi chu kan lawn lo mai ngai tia ang lai hian naupang tawlhpahrit te leh eng eng emaw te hei an vai pathian an chi bai buk na a awm bawk a pipu a awm a. Hei naupang chuanna chi chi hrang hrang te a awm a scooter ah te kan chuang ang chang chuang rawh le chuang rawh bike khalh rawh che.

pawh a en teh a a lehlam pang te pawh hi tiang thingpui fek huan vek a nia a zau a nuam khawp mai a hmuh nawm tham a ni helahm pang hi chu hei thingpui fe zing te an lang a a zing a hman tawh a ni a a chawr lo turin an chhawp thar leh a. hei a zau a zau a zau khawp mai a an thingpui fek huan hi maw a nuam lutuk tlaiah hian-- Tlai lamah phei hi chuanin nula tlangval tleirâwlte hetiang lai hmun hi an len khawthawnna hmun, an spotna hmun ve a nia. An awm khawp ve luih luih zel a ni maw? Aw.

hetihian in a hmun hi high end chiang vel anga thla te kan la anga.

Zau nuam a nuam khawp mai. An ringtu te inah kan leng a, hei an in bulah hianin tui khuah an lo nei a. Sangha te lam ania pawh an thu sep sep mai. An in hi maw tih hian hlumin an zut vek a khawi hetah.

Hetiang room te reuh te te ah hian tian lengsem nula in thingpui te min lo lawm a ni ang. Hei ti hian an in bang hi hlum in an zut a a chhung ah hian room an room hi tirau te te in an then hrang vek a maw khua a tlai tawh a kan haw tawh dawn a hei tlai boruak a nuam khawp mai a thingpui fek hmun ah a tang in tlai ni tla leh tlai ni tla tur kawl eng phut mai te chu a lang mawi a lang mawi in a lang nalh em em a ni hei lei let te pawh hi maw tian a mawi em em a a lunglen thlak--